Dwar it-tema li ġejt mitlub li nitkellem dwarha, it-tema ta' Knisja Missjunarja. Li aħna nkunu missjunarji, x'nifhmu b'missjoni, x'nifhmu b'impenn missjunarju li kif rajna diġà aħna lkoll permezz tal-magħmudija u iktar u iktar permezz tal-Griżma tal-Isqof aħna imsejħin biex naqdu ngħixu u niċċelebraw li nkunu missjunarji kulħadd skont l-istat tiegħu. Jekk inti f'Malta, Malta wkoll għandha bżonn ta' missjunarji. Jekk għandek sejħa li tmur barra mill-pajjiż, bħalma jagħmlu ħafna, ringrazzjaw l Alla, fix-xhur tas-sajf. Huwa kkalkulat li ma' 500 żagħżugħ, anki adulti, qegħdin imorru jagħmlu esperjenza ta' xahar, xahrejn f'artijiet tal-missjoni, li meta jiġu lura jgħidulek Kemm kienet esperjenza qawwija, kemm kienet esperjenza li biddlitni, kemm kienet esperjenza li kabbritni fil-ħajja nisranija. Għax meta nagħtu nirċievu. Ħafna drabi mmorru bil-pretensjoni li nagħtu, però meta mmorru għal dawn l-esperjenzi aktar nirċievu milli nagħtu. Jekk inti tħoss is-sejħa li tmur xahar, xahrejn, iktar fit-tul, Lil Mulej tgħidlux le, għaliex dawn huma ż-żewġ aspetti prinċipali tal-ħajja missjunarja. Diġà spjegajna fil-programmi li qsamt magħkom dwar diversi kelmiet oħrajn, evanġelizzazzjoni, evanġelizzazzjoni ġdida, katekeżi, proklamazzjoni, apostolat. Issa nixtieq li hekk nixbor nagħmel sinteżi tal-definizzjonijiet aspetti differenti li qsamt magħkom dwar il-ħidma missjunarja. Hekk hu ma' dan il-vokabolarju li tkellimt diġà dwaru magħkom id-diversi eh, kelmiet li jintużaw, li jintużaw, temm nkunu nafu bihom biex kiena qed naqra u nisma ma nkun qed smajthom l-ewwel darba, nixtieq li nżid kelma oħra. Kelma oħra li nħoss li hija ta' importanza kbira Għax sejjer inkompli fil-programmi li ġejjin nibbaża l-aktar fuq din il-kelma li sejjer naqsam magħkom. Fuq kollox nemmen li hija kelma biblika u li tiġbor b'mod speċjali inqas komplikata minn dak kollu li ġa jedna, tiġbor dak kollu li diġa samt magħkom fil-laqat tiegħi illi tiġa wettaqt. Il-kelma hija li llum qegħdin tintuża forsi għal xi ħadd hija ġdida, illum qegħdin nitkellmu ħafna minn missjoni integrali. Missjoni integrali. Qed nitkellmu aktar minn din il-missjoni integrali u din titkopri tkopri dak kollu li jedna. Għax forsi meta Jekk tismaw il-programmi li tiġa qsamt magħkom, evanġelizzazzjoni, evanġelizzazzjoni ġdida, katekeżi, fader qed ħawadna. Le, tinkutax, jiġbor kollox f'daqqa. Din hija il-missjoni integrali. Jekk inti katakist, ma jfissirx li ma tistax tippritka, ma jfissirx li ma tistax tevanġelizza, ma juri ejjew niġbru. Tajjeb li nkunu nafu l-aspetti differenti, dimensjonijiet differenti tal-ħidma missjonarja. Però mingħajr ma nikkomplikaw, ejjew niġbu kollox daqqa u nfittxu li nkunu kollox il-kejk komplut qiegħed hemm qudiemna biex nagħmlu ħtana. Nitkellmu minn evanġelizzazzjoni integrali llum, nitkellmu minn evanġelizzazzjoni integrali u mhux inqas minn missjoni integrali. U b'dan il-mod ikunu qed nirreferu għal ħidma li bħala insara għandna nwettqu sabiex ngħixu l-vokazzjoni tagħna b'relazzjoni mal-ħidma ta' xandir sħiħ u organiku tal-Kelma ta' Alla. Dan bħala strateġija tal-Knisja qed isir urġenti aktar minn qatt qabel. Ir-raġuni hi li minħabba t-tibdil mgħaġġel li qed iseħħ f'dik li hija globilazzazzjoni, qed tinħass il-ħtieġa li ma noqogħdux nintilfu żżejjed dwar distinzjoni bejn kelma u oħra eh, minn dawk li semmejna, imma niġbru kollox F'kelma waħda, missjoni, evanġelizzazzjoni integrali. Hawnhekk qegħdin naraw il-globalizzazzjoni anki tal-missjoni tagħna, tal-evanġelizzazzjoni tagħna. Hekk inti katekist ma jfissirx li ma tistax tkun evanġelizzatur, anzi, ejjew naqdu kollox flimkien u noħduh bħala pakkett sħiħ illi aħna rridu ngħixuh, iwettquh u niċċelebrawh. Bħala eżempju tipiku għal dan nistgħu nieħdu lil Malta. F'Malta l-Knisja trid tħaddam b'mod urġenti din il-missjoni integrali. Nemmen li l-kol kemm minnkom taqblu li f'Malta hemm bżonn kerigma, hemm bżonn katekeżi, Hemm bżonn evanġilizzazzjoni, hemm bżonn ukoll evanġilizzazzjoni ġdida, f'mard hemm bżonn proklamazzjoni, u kif għedna diġà e ngħiduha kif inhi, hemm bżonn ukoll missjoni, speċjalment b'referenza għall-emigranti li jiġu fostna li deħlin f'pajjiżna. Hekk kif jgħid il-Papa Ġwann Pawlu t-Tieni fir-Redemptoris Missio, u nispiċċa b'din il-kwotazzjoni eh, tal-Papa li tina fil-Redemptoris Missio. Madana kollu mhijiex xi ħaġa ħafifa tażel b'mod ċar bejn il-kura pastorali tal-insara, evangelizzazzjoni ġdida u ħidma missjonarja. U ma jistax ikolli toħloq firda bejnietom Jew taqtagħhom minn xulxin. Din hija l-missjoni integrali, ilkoll flimkien naħdmu għax-xandir tal-Kelma ta' Alla fina u f'dawk li madwarna. Il-Mulej jagħtikom is-sliem.